haleluya haleluya bwana asifiwe mwathani witũ arogocwo nĩ mahinda mega mangĩ ngai atũhe ngai atũhe oro ũguo tũ tũigue kiugo kĩa ngai nĩ gũkorwo kiugo kĩa ngai kĩrĩ muoyo kiugo kĩa ngai nĩkĩo gĩgũtũ- gĩtũtũragia na kiugo kĩa ngai Nĩkĩo gĩgaakinyia arĩa mamwĩhokete kũrĩa atwĩrĩirũo, na nokĩo gĩgaaciirithia arĩa matamwĩhokete. Haleluya! Mahinda-inĩ maya-rĩ, nĩ wega gũkiraga ki rĩmwe ũgeciria ũhoro wa Ngai ũcio wakũũmbire. Nĩ wega hĩndĩ ciothe gũkiraga ũkeũria atĩrĩrĩ, 'Ũũ Ngai-rĩ, endaga njikare na, na, na, na mũbango ũhana atĩa ngai endaga njikare ngĩkaga atĩa haleluya nĩ gũkorwo ngai witũ nĩwe kĩambĩrĩria na nĩwe kĩrĩkĩro nĩ tondũ maandĩko ma ngai maugaga he is the alpha and omega nĩwe kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro njĩtagwo mc ndegwa wa wang'ondu Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩndũũrĩtie na gĩkaahe kĩĩrĩgĩrĩro. Ũngĩenda kũnyona no ũthiĩ wethe o rĩtwa rĩu MC Ndegwa wa Ng'ondu, Facebook, YouTube, na nĩ ũkuona maũndũ maya mothe ma mahunjio, ndĩ o mũini, nĩ ũgũkora nginya nyĩmbo ciakwa kũu. Haleluya! Ndĩrenda twĩcirie ũhoro wa kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ, kũhithwo ũhitho-inĩ wa Ngai, kana kũhithwo thiri-inĩ cia Ngai. Thiri nĩ kĩ? Thiri nĩ kaũndũ gatangĩhota gũtarĩrĩka. Thiri nĩ kaũndũ andũ ona mageria gũgeciria matihotaga kũmenya kĩambĩrĩria na mũthia wako. Bwana asifiwe. Ũguo tũraria ũhoro wa kũhithwo kĩũndũ-inĩ gĩtaramenyeka kĩa Ngai. being hidden in the secret of the most high god haleluya arĩa moĩ ru- ru- eh, lugha ĩyo ya gĩthũngũ ndĩrenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa ayubu tũthome kuma mũhari wa 23 haleluya mũhari wa 23 kinyagia mũhari wa i- 25 na ni- no ni eh, na arĩkorwo ciugo ciakwa nĩ kwandĩkwo ikĩandĩkĩtwo Naarĩ korũo nĩ gũtemwo itemetwo thĩinĩ wa ibuku! Naarĩ korũo icanĩtwo na karamu ga kĩgera na igekĩrũo ngocorai, nĩguo itũũre injane nduba-inĩ ya ihiga o nginya tene! No ningĩ-rĩ, nĩ njũĩ atĩrĩ, atĩ Mũngũũri arĩ o muoyo, na atĩ marigĩrĩrio-inĩ nĩwe ũkaarũgama tĩri-inĩ ũyũ, na atĩ na atĩ marigĩrĩirwo nĩwe ũkarũgama tĩri-inĩ ũyũ, na ikonde ciakwa cia mwĩrĩ ciarĩkia kwĩha-rĩ, na mwĩrĩ wakwa ũyũ wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho-rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩngona Ngai. Haleluya! Bwana asifiwe. I know my Redeemer liveth. Nĩ njũĩ mũngũũri arĩ muoyo. Ayubu aarĩ gĩtonga kĩnene mũno. Ayubu aarĩ na indo nyingĩ mũno. No korwo kũrĩ andũ mataaragia ũhoro wa Ngai, ona ũngĩrĩkia kũrora andũ acio-rĩ, ti igweta makĩrĩ, Ti-indo makĩrĩ. No Ayubu aarĩ gĩtonga kĩnene mũno na nĩ aahotire kwaria ũhoro wa Ngai. Haleluya! Ũhoro wa muoyo nĩ wa Mwathani Jesu. Nĩ arĩkĩtie kũmenya kana nĩ gũkua kana nĩ gũtũũra. Haleluya! Atĩ ũhoro wa muoyo nĩ wa Mwathani Jesu. bwana asifiwe ta hugukira ucio mungikorwo murigainie hihi wi mucii hihi wi handu ikarite na mwina mundu muraigua kiugo giki mwire atiriri kuhithwo hitho-ini cia ngai haleluya ayubu arĩkia kũrwo nĩ indo nĩ gwakinyire handũ ayubu ah, akĩhoerwo rũtha nĩ mũcukania amũgerie na akĩũrwo nĩ indo ciothe ciothe ikĩninwo no ngai akĩra mũcukania atĩrĩrĩ ndũkahutie ngoro yake ũguo ngoro ya aibu yarĩ kĩndũ twĩtaga intact ngoro ya aibu ndĩahutĩtie ona hanini na mwĩrĩ wake wa tuba ona indo ciake ciarĩkia gũthira haleluya aibu nĩ arũgamire Na akĩrũgama. No haha kĩambĩrĩria-inĩ-rĩ, Ayubu indo ciake ciarĩkia gũthira, o na mahinda marĩa mwĩrĩ wake watuĩkire atĩ nĩ warũara-rĩ, kũrĩ hĩndĩ akinyĩte o ta mũndũ akauga atĩrĩ, Niĩ nĩ ndaruma mũthenya ũrĩa ndaciarirũo. Ee, atĩ mũthenya ũrĩa ndaciarirũo, ũrũarĩrũo, ũraga kwarĩrũo nĩ ũtheri. agĩkĩona ndagĩrĩirwo nĩ gũciarwo. No Ngai nake-rĩ, agĩthiĩ na mbere na kũmũhe hinya. Gũgĩgĩũka nginya andũ angĩ brothers ciake, ona cousins ciake makĩambĩrĩria kũmũũkĩrĩra makĩmwĩraga, ĩhĩ, anga hihi kũhana, we no nginya ũkorwo nĩ ũhĩtĩirie Ngai. Nginya mũtumia wake akinyire handũ akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ tũrume Ngai. Ah, Yusufu akĩrora mũtumia wake akĩona hii njinga sana ũyũ nĩ mũndũ ũmwe warĩa kĩgu mũno aerire mũtumia kanua maitho-inĩ make atĩrĩrĩ waria ta mũndũ ũmwe warĩa haleluya waria ta mũndũ ũmwe warĩa aritu one of the most foolish women in the world nĩ tondũ wa rĩrĩ tũrĩkĩonaga maũndũ mega kuma kũrĩ ngai na moka moru tũka tũkamũka ngai Ayubu aaragia ũguo nĩkĩ? It is the secret of being hidden in the secret of the most high God. Nĩ kũhithwo hitho-inĩ cia ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Rĩu mahinda-inĩ maya twathoma rĩ, nĩ Ayubu thutha wa gũthĩnĩka, thutha wa kũgĩa na kĩnyarirĩko, akiuga atĩrĩrĩ, kana nĩ gũkua. Kana nĩ gũtũũra? Nĩ njũĩ atĩ Mũrungu arĩ o muoyo. Nĩ njũĩ atĩ Mũngũũri arĩ o muoyo. Haleluya! Mũrungu arĩ o muoyo. Na marigĩrĩrio-inĩ-rĩ, nĩ akarũgama tĩri-inĩ ũyũ, na nĩ niĩ ngamwĩonera. Haleluya! Ũndũ ũrĩa mũnene nĩ atĩrĩrĩ, Mũndũ ũrĩa ũhithĩtwo hitho-inĩ cia Ũcio wĩ Igũrũ Mũno-rĩ, nĩaikaraga agĩkũũranaga atĩrĩrĩ, Maũndũ o marĩa mangĩũka, o na mangĩũka mega, o na mangĩũka moru, ndarĩ hĩndĩ oragwo nĩ hinya. Aikaraga akĩmenyaga atĩrĩrĩ, Thĩinĩ wa maũndũ mothe nĩndĩramenya atĩ Mũngũũri arĩ muoyo. Thĩinĩ wa marĩa mothe marĩũkaga, nĩndĩmenyaga atĩ Mũngũũri arĩ muoyo na ndigũthingithio.

Ayubu thutha wa gũthĩnĩka-rĩ, augaga, Niĩ no nyende ciugo ici ciakwa na kaba ciandĩkwo ihiga-inĩ. Inyuĩ mũroka kũnjũkĩrĩra, inyuĩ mũroka kũnyonia atĩ ndiagĩrĩire, inyuĩ mũroka kũnyonia atĩ ndĩraherithio nĩ mehia makwa-rĩ, ndĩrenda kũmwĩra ũndũ ũmwe, atĩ kana nĩ gũkua, hĩndĩ ĩrĩa ikonde ciakwa cia mwĩrĩ ikarĩkia kũhĩa, ũguo nĩ kuuga atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ndirĩ muoyo-inĩ ũyũ-rĩ, niĩ nĩ njũĩ atĩ nĩngeyonera Ngai. Haleluya! Ũcio nĩ mũndũ ũguũrĩirwo atĩ tũkoragwo hitho-inĩ cia Ngai ũrĩa wĩ igũrũ. Bwana asifiwe. Kana nĩ gũkua kana nĩ gũtũũra muoyo-rĩ, muoyo witũ ũkoragwo maitho-inĩ kana hitho-inĩ ya Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ayubu agĩkĩarĩria aya mamwĩraga akĩmera atĩrĩrĩ, niĩ ona ndona marĩkũ? Nĩ ona ndona maya kana marĩa mangĩ, nĩ njũĩ atĩ mũngũũri arĩ muoyo na marigĩrĩrio-inĩ nĩ akarũgama tĩri-inĩ ũyũ. Bwana asifiwe. Ah, ũngĩrora nĩ augĩte atĩrĩrĩ, atĩ Ngai rĩrĩa agoka marigĩrĩrio-inĩ gũtua cira-rĩ, nĩwe ũkamwĩyonera na ndagoka ta eta mũgeni. Eh, na akauga na arĩ ko ciugo ici ciakwa ciacanwo nduba-inĩ ya ihiga na arĩ ko ciandĩkĩtwo ibuku-inĩ itũũra ithomagwo nĩ tondũ niĩ-rĩ nĩ njũĩ mũngũũri arĩ muoyo haleluya ũyũ nĩ mũndũ ũrĩtwo nĩ indo ciake ũyũ nĩ mũndũ ũtatete kĩrĩgĩrĩro ona ciana ciake ciakua ũyũ nĩ mũndũ ũkuga atĩrĩrĩ ngũtũũra ndĩhokete ngai Gũtũũra, gũtũũra, nĩ gũtũũra, Ndũire njetereire ciĩranĩro ciake. Ĩni, hau nĩho ngwendaga. Gũtũũra wetereire ciĩranĩro cia Ngai. Hallelujah! Hallelujah! Ciĩranĩro cia Ngai nĩ ĩĩ na amina, na itithiraga. Hayubu thutha wa maũndũ macio mothe, ũngĩthoma chapter 42, akinyire handũ akiuga atĩrĩrĩ, chapter, uh, chapter 42 nĩyo ya kũrigĩrĩria mũhari wa igĩrĩ, rĩu nĩ ndamenya atĩ we wĩ Ngai na gũtirĩ ũndũ ũtanyĩte gwĩka ũngĩgirĩrĩrio nĩ mũndũ. Bwana asifiwe. Ngai witũ thutha wa Ayubu gũthĩnĩka akĩmũhe hinya wa kuuga atĩrĩrĩ, nĩ ndamenya atĩ we wĩ Ngai na gũtirĩ ũndũ ũtanyĩte ũngĩgirĩrĩrio nĩ mũndũ haleluya bwana asifiwe nĩ ndamenya we wĩ ngai na gũtirĩ ũndũ ũtanyĩte gwĩka ũngĩgirĩrĩrio nĩ mũndũ nĩ maũndũ marĩkũ macio ũragerera mũrata wakwa nĩ maũndũ marĩkũ macio ũragerera mwarĩ na mũrũ wa ithe witũ nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ waikara hitho-inĩ cia ngai waikara hitho-inĩ wa ũcio wĩ igũrũ mũno rĩ ona moka marĩkũ ona wageria gũthingithio nĩ thũ ona watuĩka atĩ nĩ ũhinyĩrĩirio nĩ mũtũrĩre ũriugaga am hidden in the secret of the most high god hithĩtwo hitho-inĩ cia ũcio wĩ igũrũ mũno aibu augire atĩrĩrĩ nyamũkĩtwo nginya nĩ mũtumia wakwa nginya mĩhũmũ yakwa ĩkahana ta ĩranunga ũngĩtha mũtũ na itini yothe kuma kũrĩa kĩambĩrĩria andũ a gĩthaku gĩakwa makanyamũka Agacoka akauga atĩ ona ndungata yakwa ndageria kũmĩta-rĩ, ndĩngĩtĩkĩra gũthikĩrĩria, nĩ tondũ nĩ magĩte kĩene na niĩ, nĩ tondũ matirona ta njagĩrĩire. Haleluya! No rĩu-rĩ, akauga atĩrĩrĩ, gũtiramakania na igana me mwena wakwa. Haleluya! Gũtiramakania na igana maranjũkĩrĩra, no niĩ nĩ njũĩ atĩ Mũngũri arĩ muoyo. na marigĩrĩrio-inĩ nĩwe ũkarũgama tĩri-inĩ ũyũ na ikonde ciakwa cia mwĩrĩ ciarĩkia kwĩharĩ nĩ ngona ngai rekei tũikare hitho-inĩ cia ngai rekei tũikare ũhitho-inĩ wocio wĩ igũrũ mũno nĩgetha hingo ciothe ona mũtũrĩre waritũ harĩ nĩgetha hingo ciothe ona twahana tũkũrwo nĩ hinya rĩ tũkauga atĩrĩrĩ we are hidden in the secret of the most high god hallelujah na mũndũ ũhithĩtwo hitho-inĩ wa ngai rĩ ndarĩ hĩndĩ oragwo nĩ hinya. Ngwenda gũkũũmĩrĩria mahinda-inĩ maya, tiga kũũrwo nĩ hinya. Ngwenda gũkũũmĩrĩria mahinda-inĩ maya, nĩ ũkuuga ta Ayubu atĩrĩrĩ, Nĩ njũĩ mũngũũri arĩ muoyo, na marigĩrĩrio-inĩ nĩ akaarũgama tĩri-inĩ ũyũ. Gũtiramakania nĩ rĩ Ngai agacokia mahoya makwa. Gũtiramakania ngũmweterera kinya rĩ, no atĩ maũndũ makwa mahithĩtwo hitho-inĩ cia Ngai. Andũ manahithwo hitho-inĩ cia mũndũ, mũndũ agathiĩ akamaumbũrania. Andũ manehoka andũ, andũ magatĩĩra gwĩka ũrĩa makũhingĩria. No Ngai witũ ndatĩĩraga. O na akorwo agoka rũciũ, o na akorwo agoka mĩaka ĩigana ĩgũka, Ngai ũrĩa akwĩrĩire no akahingia. Hallelujah! Mũndũ no akwĩrĩre, anga nĩ ngeka atĩa, anga nĩ ngakwĩrĩra ciĩranĩro cigana, no andũ nĩ kigeugeu. Ĩĩ o na kũrĩ mũini wainire akiuga kigeugeu. Andũ wanageuka kila wakati. Ii, andũ nĩ magarũrũkaga, no Ngai witũ ndagarũrũkaga. Ngai witũ ndacenjagia. Haleluya! Haleluya! Ngai witũ ndacenjagia. Nĩ tondũ waikara ũhithĩtwo hitho-inĩ icio cia Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno-rĩ, nĩ ũrĩyonagĩra ũtugi. Daudi akĩandĩka akiuga atĩrĩrĩ, na ngũtũũra nyũmba ya Jehova. matukũ makwa mwe mothe nĩ getha ndĩyonagĩre wega na ũtugi nĩ wega tũtũre ũhitho-inĩ wa mwene hinya nĩ getha tũkeyonagĩra wega na ũtugi ngai witũ arokũrathima hihi rĩ nĩ kũnyararwo mũngũri witũ arĩ muoyo hithwo hitho-inĩ cia ngai hihi rĩ nĩ wagi mũngũri wakwa arĩ muoyo tũra hitho-inĩ cia ngai haleluya ĩ hihi rĩ nĩ ciana ikũremete mũngũri wakwa arĩ muoyo hithwo hitho-inĩ cia ngai haleluya Ũrĩa ũikaraga ahithĩtwo hitho-inĩ wa Ũrĩa wĩ Igũrũ Mũno-rĩ, arĩikaraga thĩinĩ wa mathagu ma ũcio ũrĩ hinya. Haleluya! Namo maandĩko mangĩ ma Daudi, mũrata wakwa nĩ ngũkũhoera nĩgetha ndũkae kũrwo nĩ hinya, nĩgetha ndũkae gũte mwĩhoko. Menyaga atĩ kĩndũ gĩothe kĩhithe thĩinĩ wa Ngai gĩtingĩiyĩka. Rekei tũhoe. Ithe witũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mwĩnjĩroreri ũyũ. Nĩ wega nĩ tondũ wa mũrũ na mũrũ wa Ithe witũ, ũrĩa ũngĩkorwo orĩtwo nĩ hinya, nĩ twamũririkania kũhĩtũkĩra Roho waku Mũtheru atĩ, agĩrĩirwo nĩ gũikara ũhitho-inĩ waku Mwathani, na gũtirĩ hĩndĩ akenyenyeka. Agĩrĩirwo nĩ gũkorwo ahithĩtwo ũhitho-inĩ waku, Mwathani, nĩ getha ahote gũthiĩ na mbere. Mũririkanie atĩ wee nĩ ũtũũraga muoyo. Mũririkanie atĩ wee ndũgarũrũkaga, nĩwe ira, ũmũthĩ, o na rũciũ. Mwathani witũ, nĩ twakwĩhoka, nĩ twagũtĩa, ũgĩthiĩ na mbere na gũtũhe hinya wa gũgweterera. Ũgĩthiĩ na mbere na gũtũhe hinya wa gũgwĩtĩkia, nĩ tondũ wee wĩ kĩhoti wa maũndũ mothe. Mwathani, tũteithie gũikara hitho-inĩ ciaku. Mwathani, tũteithie nĩ kũ- kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũkĩte Mwathani, na tũikare ũhitho-inĩ waku Jehova Ngai, kũrĩa we ũtagarũrũkaga. Nĩ twagwĩta Ngai witũ, nĩ twagũtĩĩa na twanyiha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, o na rĩa Mũriũ, o na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Amen. God bless you. God bless you so much. Ngai arokũhe kĩĩrĩgĩrĩro. Njĩtagwo MC Ndegwa wa Ng'ondu, na Mwathani nĩ ahonoketie ngoro yakwa na akahe kĩĩrĩgĩrĩro. Ikara ũhithoinĩ wa ũcio wĩ igũrũ mũno bye God bless you so much